Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Nilgħawkom għal podcast tal-lum inselmu u koll l-Ġorġ li għadu ma fallix. Program wieħed ah. u laqasien. Le, bravo.
Eh, Imma għajdilom ma tix tamlu wahdek. Sibna riċetta
li ma tfallix wieħed. Mela, ħa nfakkar lil dawk li qegħdin jarawna jistgħu jagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 9812-7676-981-276-76. U mill-ewwel sa mmorru biex nintroduċu l-mistiedna tagħna wara s-sigla li issa wkoll saret popolari dik tal-biskuttin. Mhux tgħidilhom min hi.

U dik kienet il-mużika li taqadna fil-biskuttin bejn l-introduzzjoni, tkun antipat, bejn l-introduzzjoni u il-programm u l-misieden, għana nitfaw is-sigla. U is-sigla, għalkemm ħafna ma jaħsbux li hija importanti, hija importanti ħafna. Għax jien niftakar żmien meta konna żgħar li kif tkun per eżempju fit-toilet jew tkun fil-kċina u tisma' s-sigla tal-programm, kont nisma' jien, jien naf, beda Domenica Inn, bdiet Maria De Filippi. Is-sigla beda kalamita. Taħroġ tiġri.
Le, s-sigla, is-sigla hija l-libsa tal-programm. Mela nilqgħu magħna lil Lynn Kirkop li għoġbitha s-sigla wkoll. Ħafna.
Kif intkom?
Lilkom is-semmiegħa tagħkom. Qed narakom okej. Relax. Ħafna. Ok, il prezzo ġusto. Nispera li sal-axħar nħalluk relax għaliex għandna naqra mistoqsijiet. Mhux faċli, ma rridux ntuk qata imma ħanġibu b'darek mal-ħajt. Diġà tajtni qata.
Le mhux vera. Toħroġ mis-sigla u toħroġ ma nafx kif libsa u jimminajra. Diġà tajtni qata kif kont ħadd ikkonkludi dik l-esperjenza tas-sigla. Mela ħanibda jien? Le.
Kif tħossok l-għornet fil-familja Kalamita?

U għad tkun eh. persuna bejnietkom. U inti ta' tixtieq li nsiru. Did to dream again, jien. Eh. Baqat sinonima, u meta t-semmi li kalamita. Inti eh, naħseb taf, da snin kollha ta' kalamita. U anka fil-bidu, meta kont indoq jien, kont imur fuq ħafna programmi, nkanta, minn jaf kem ġejt. fuq il-programmi kien ikollok il-live. Għadha, aħna l-programm li żammejna live music. Live music.
Kien introdott permezz ta' programmi bħal tagħkom, programmi ta' kuljum u kienet ukoll għalina vetrina il-kantanti speċjalment jien kont indoqq u nkanta. Allura dejjem li jkollok programm għandu faċilità li tista' tmur iddoqq bil-pjanu. Kienet xi ħaġa għalija innovazzjoni li ma konniex narawha fuq il-mezzi tax-xandir. Biex tmur band, kelli band, pereżempju rock band, imma iktar ikkumplikata. Jiġifieri f'kelma waħda ilek tħossok parti mill-familja Calamita mhux issa. Mhijiex evidenti imma li nħossni parti, jien inħoss. Isma' isma', mela minuta, għas-semmiegħtha, To dream, to dream again, hu. To dream again.

Ġew sorverjati u tant kien hemm memorji sbaħ u mbagħad meta kelli t-tifla u bnejt anke karriera differenti apparti l-mużika li ħafna minn dawk l-emozzjonijiet koroh li forsi tqanqlu fi żmien diffiċli, żmien għalija kien żmien diffiċli, żmien ta' bidla. Żmien diffiċli meta rrappreżentajt 'il Malta. Meta rrappreżentajt 'il Malta, ħa ngħidlek. U għaliex żmien diffiċli? It-toqol li tirrappreżenta lil pajjiżek jekk ħa teħodha bis-serjetà, dejjem ikun żmien diffiċli, ikun żmien li int internament tagħmel ħafna assessjar u tgħid, isma' jien irrid inkun rappreżentanta denja għal pajjiżi mhux għalija nnifsi. Għax għandek responsabbiltà.
Għandek responsabbiltà.
Issa d-differenza hi din, li jiena naħseb tant ħadtha bis-serjetà u tant kif ngħid, tkiddejt miegħi innifsi biex inkun nista' nifhem kif nistgħu nkunu aħjar anke fost il-lobbying li nagħmlu, anke bil-mod kif nippreżentaw ruħna, anke x'ċertu image irridu nagħtu lil pajjiżna, l-ilbies li rrid immur bih, x'image ħa jagħti lil pajjiżi. kif nilbes jien. Jiġifieri illum u ħafna artisti ma jagħtux kasha dik, tgħid jiena l-importanti li jiena li nħossni komdu, mhux se noqgħod inħares x'image jekk kienx inqaċċta żżejjed jew jekk kienx ħa nagħti rappreżentanza denja. Ara, donnok taf, donnok taf.
Jien u George nitkellmu kważi kuljum. Jiġifieri, meta ma nitkellmux, ma nafx, irid ikun ġara xi ħaġa jew, imma ikunu ftit il-ġranet li ma nitkellmux. Għax ikun busy hu. Eħe.
U dejjem ngħidlu, meta nsifru bejnietna, jiena, George, aħna prattikament qegħdin tlett iħbieb jew erbat iħbieb close, tgħoddok fuq idejk. Wieħed minnhom intqajt miegħu inti il-belt. U ndunajt li huwa parti minna għax jirraġuna bħalna f'ħafna drabi. Allavolja jaqgħa biżienna imma jirraġuna bħalna. Il-fatt li sifirt. Prattikalment hu jqgħa biża' lilna, ġifieri. Il-fatt li inti. Dik fhimtha wkoll. Eħe. Hija. Għax jien. Le, fhimtha.
Din saret avukat tiegħek jaqgħu.
Isma' jien u l-ieħor insifirna waħedna u qatt ma kellna xi ngħidu. Imma jekk lilek għad. Issa ġie għaliha.
Ġieli jsifru u ma jgħidulix, ta. Le, le, ġieli sifirna biex pereżempju mmorru mill-Ġimgħa, mill-Ġimgħa sal-Erbgħa. Tajjeb. Ma, ma ngħidilek xejn, Ġorġ, għax is-sorsi infurmati mhux int. U mbagħad nagħmel ir-riċerka tiegħi. Brava. Ma ngħidlek xejn.
Ħalli jkollok parti mill-investigazzjoni lesta. Pereżempju, sifirna tliet darbiet wara xulxin. Toġġ fuqu. Insifru l-Ġimgħa Hu suppost niġu l-Erbgħa. Jien u l-ieħor naslu l-Erbgħa, imma hu jkun telaq il-Ħadd. Iva, x'inf kif niddeqq nitlaq. U l-isbaħ holiday?
Le, le, le, ah, sewwa qalet. Sewwa, Jiena. taf li l-kompożitur tiegħi meta wasalna l-Latvja l-għada ried jitlaq. All right, sewwa għamel.
Għalhekk meta, u llum ngħid kienet deċiżjoni u kienet anke l-mod kif esprima ruħu, għalfejn inti m'għandekx turi qabel il-performance li hemm ċertu nuqqasijiet u tixtieq tindirizzhom? Mhux wara, wara kulħadd bravu, u l-għeneb ma lħaqtux, u da. Imma meta jiena, jiena l-iktar sudisfazzjon li jtini li jiena nkun from day one, from the very first minute, ikkumbattejt u dak li għadt niqpa' ngħidu wara. Mhux ngħidu wara, inkun inqas mir-responsabbiltà, Jekk jiena ma nieħux pożizzjoni f'waqtha. Imma meta kien hemm. Jiġifieri jekk dan jrid jitlaq, u hemm raġunijiet għalfejn irid jitlaq. Hi tara.
Eh, waħda minnhom. Meta, meta jiena rrid nitlaq, meta jiena rrid nitlaq, waħda mir-raġunijiet tista' tkun li dejaqni hu. Le, le, infatti l-isbaħ holidays ikunu

li bdew jikkritikaw lis-Sindku li għaddiet il-purċissjoni u kien hemm erba' siġġijiet u s-Santa Santissma, alla x'għamel? Niżel biex ineħħihom.
Biex ipaxxihom.
Ħassar il-holiday u niżel hawn. Imma. Ara dawk huma affarijiet li lili. Le, imma intkom tridu tifhmuha wkoll. U min ikun magħna.
Sakemm għandu dik il-kariga u sakemm ikollu dik il-kariga ta' wara ismu. Ija, imma mhux meta jkunu ġej, meta l-kritika tkun ġejja min-nies. Li jippruvaw isibu s-sara fl-għaġina biex jagħmlu storja u jippruvaw ikissruk mentalment. Però mhijiex għad-diskrezzjoni tiegħu jew ta' dak jew tal-ieħor li jaqta' u jgħid, isma' din ma kellekx tinżel, din ma tinżilx. Trid tipprova tagħmel l-almu tiegħek u mbagħad joħroġ waħdu. Joħroġ waħdu. Jiena nemmen Dak li hu minn Alla ma jħassru ħadd. U verament iż-żejt jitraf wiċċ l-ilma. Mela, ejja ħalli nħallu l-għarfejn fil-ġenb u nkomplu fuq Dream to Dream Again. Hi temmen f'dawn il-prinċipji u importanti li nsiru nafuha iktar. Mela. Mela, ejja nkomplu fuq il-Eurovision għaliex bħalissa wkoll. Issir diretta minn. Għoxrin sena ilu, ta.
Iva, għoxrin sena ilu. Imma kienu għoxrin sena ilu.
Imma għoxrin sena ilu. Li jiena niftakar. Ċertu nies ma għamluhekx faċli lilek. Għoxrin sena ilu.
L-istess nies li qed ninsemmu hawn. Imma tibqa' tagħmel l-affarijiet li għandek tagħmel. U għalhekk, għalhekk nixtieq nibqgħu nitkellmu għaliex għoxrin sena ilu u niftakar eżatt x'kien ġara dakinhar meta kien hemm inti aktar milli x'ġara s-sena l-oħra. Ir-raġuni li kien hemm, pereżempju, Anke għalhekk kien hemm ċertu kritika, jien naf kif ħriġt fuq il-park, kif ilbist. Anzi ħriġt.
Kif kif sejjirt kif sejjirt il-fjura, kif tfajt il-fjura, eċċetera.
Kummenti bħal dawn. Inti mhux l-aħħar kienet ġiet imma ta' qabel tal-aħħar. Ta' qabel tal-aħħar, l-aħħar kienet ġiet l-Ingilterra. Imma kummenti bħal dawn. Sa mhux pajjiż kbir l-Ingilterra.
Meta tgħid l-Ingilterra ta. Kummenti bħal dawn.
Tibqa' tgħid li kienet esperjenza sabiħa. Issa intu ġo. Eh, kienet esperjenza sabiħa għax warajja, warajja nbidlu ħafna affarijiet, warajja kien hemm ċerta serjetà, warajja kien hemm analiżi u ma bqajniex nattakkaw il-kantant. Imma bdejna nitkellmu fuq il-pakkett. Imma lilek attakawk. Żgur, qed ngħidlek warajja. Jiġifieri għalija hija esperjenza sabiħa. Ħa ngħidlek għalfejn, xi kultant ma niddejjaqx li nkun it-target, u kont target f'ħafna affarijiet. Imma wara dek l-inċident, inbidlu l-affarijiet. Mela jiena minn dekinhar għoxrin sena ilu, U kif seħħew ħafna sitwazzjonijiet anke f'ħajti, jiġifieri affarijiet żgħar, affarijiet żgħar, jiġifieri affarijiet li mhux se jkun jafhom ħadd, affarijiet li ngħaddi minnhom kuljum u nerġa' nirrealizza li ngħid, Għalfejn ħa noqgħod nillamenta ruħi u nħares lura u ngħid, Għalfejn jien? Għalfejn attakkawni meta kienu jafu li huma triggerjawha dil-biċċa xogħol, meta kienu jafu li l-ħwejjeġ kienu diġà mħallsa lil ħaddieħor u dak li ħallsu lil ħaddieħor lanqas kien denju ta' fuq palk. Jiġifieri t-tfixkil minn Malta kien. It-tfixkil minn Malta kien. It-tfixkil minn Malta għaliex il-Maltin ma naqdux wara Ir-rappreżentanza. Meta inti jkollok rappreżentanza fragra.
Il-Maltin, id-delegazzjoni, il-. Id-delegazzjoni, mhux il-poplu, għaliex il-poplu nimmaġina. Il-poplu, insa, insa l-poplu. Naħseb kien warajk.
Il-poplu naħseb, u minn hawn m'għandix ringrazzjament ikbar, jien qatt, qatt ma qlajt tgħajjira mingħand mingħand il-pubbliku. Qatt. Qatt ma ġie xi ħadd jgħid li issa forsi jagħmluli xi sorpriża u jibdew jgħajruni, ma jimpurtax. Imma riċentament meta tidħol fil-politika jew tattenta li tmiss mal-politika tibda taqla' għaliex Però nerġa' ngħidlek, lanqas hemmhekk. Jiġifieri jiena naħseb li n-nies bis-sitwazzjoni kif ġrat u kif ħadtha, u nemmen li inti l-esperjenza hija marbuta ma' numru ta' sitwazzjonijiet li ma tkunx ipperfezzjonajt, hija Jekk ridt xi ħaġa pperfezzjonata, make sure li mill-bidu nett u kull ingredjent u kull element huwa perfett. Hemmhekk tista' titkellem fuq il-perfezzjoni. Jekk inti trid xi ħaġa perfetta imma taf li ċ-ċirasa fuq il-kejk malli ħa taqsam il-kejk ħa jisfaxxa u ħa noqogħdu nħarsu lejn iċ-ċirasa għax iċ-ċirasa fuq il-kejk tagħmel id-differenza kollha, as if. Iċ-ċirasa fuq il-kejk, inti tittara il-pakkett komplut. Illum sirna kritiċi? Għoxrin sena wara, qed nieħu pjaċir li għandna anke fuq il-mezzi tax-xandir, kemm ikun hemm min jillamenta u jgħid u jikkritika u jkun hemm dawk li tistmhom tgħid imma lanqas qrawh da, taf kif, qed jaqgħu għaċ-ċajt huma, mbilli joqogħdu jgħajru lil xulxin. Meta inti tinduna li xi ħadd lanqas qrah artiklu u qed jattakka lil persuna u lanqas għadu qrah, minn fuq xi ħaġa li żvija attotalment għax il-kumment tiegħu jkun tant redikolu, jien dawk in-nies li jgħajruk ma jinkwetawniex. Ma tħossokx li inti persuna b'saħħtek għaliex jekk ma nistejjer żball kienet l-ewwel darba fil-festival. Mela. Tidħol. L-ewwel darba. Tirbħu.
Jinqala' dan kollu.
U xorta. U tkompli bil-xorta, George, xorta għandi mill-lat internazzjonali kieku taf f'dawn l-20 sena u kull ma min niltaqa' xi preġju u jħarsu lejn Malta u ħadd qatt ma tkellem b'mod dispreġġjattiv. Meta tkellmu b'mod dispreġġjattiv? Meta tkun Iridu jattakkaw lil xi ħadd ieħor u jużaw lilek. Jiena ġejt użata meta attakkawni. Imma, imma dan huwa sempliċement festival, fis-sens illi festival hemm min bilfors xi ħadd irid jiġi l-aħħar. Mhux hekk. Tista' tkun l-Ingilterra u tkun Malta, din hija, jivvutaw għall-kanzunetta mhux għalik. Jivvutaw għall-kanzunetta, jivvutaw nemmen anke għall-pakkett kollu. Jiena ħa ngħidlek meta nara u lanqas nara kollha għax Hemm ħafna affarijiet li jiena bħala kritika, l-iktar persuna kritika tiegħi nnifsi, irid inkun għamja biex ma nirrikonoxxix in-nuqqasijiet li kien hemm. Imma meta noqgħod imbagħad nikkunsidra u nara il-festival globali ta' dik is-sena, ngħid ġilħanina kemm kien hemm nuqqasijiet ikbar, iktar gravi. U mbagħad ġew u kklassifikaw, ġe, u ma ninsewx li kienet hundred percent televoting. L-ewwel sena, u naħseb li l-unika sena għax xi ftit żmien. Li fil-fatt ma ħadmitx, ma ħadmitx. Ma ħadmitx. Immaġina, aħna mdorrijin pajjiż żgħir. Issa, hundred percent televoting, dan punt importanti. U l-Inkicoop kienet tirrappreżenta lil Malta. Aħna kif ħa nirbħu l-hundred percent televoting? Tista' tgħidli? Il-hundred percent televoting. Anzi, ma ġejtx l-aħħar kif qed tgħidli. Il-hundred percent televoting. Għax din kont insejtha jien.
Kull meta daħal u kien fis-seħħ, meta inti tara li erġajna kellna xi prestazzjonijiet li. għamluha mis-semifinali għall-finali. Kien hemm ħafna oħrajn warajha li m'għamluhiex. Mhux hekk? U huma fost il-kantanti l-iktar li huma popolari u Le, tarhom ġifieri Però biex tagħlqu kullum fuqha kien. di għax Din l-inkirkop- fil- fil-finali. Ma l-inkirkop di- jneħħiex il-preġju. Fil-finali żgħid qabel tal-aħħar, fil-verità, mill-festival kollu ma żgħidx. Le, Però- jien Għalhekk- għalija r-rebħa, imma kif tista' ma tkunx sabiħa jekk jien irbaħt f'pajjiżi, in-nies kienu tawni wkoll il-fifty per cent tagħhom fit-televoting hawnhekk f'pajjiżi, ġejt ukoll ikkunsidrata minn kompożitur li kien ilu wkoll fix-xena, kif tista' inti ma tkunx kuntent? Lynn, jekk tiġik l-opportunità li terġa' tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision, iva jew le? Fil-Eurovision?
Le, jekk jekk ikun hemm kanzunetti, ma ma naħsibx li dan. Im- Eħe, jekk tiġi opportunità, jekk xi ħadd jgħidli jiena nemmen fik u rridu niktbu kanzunetta u rridu niktbuha tali li ħa npoġġu l-imħuħ kollha u l-ingredjenti kollha u ħa nkunu verament kritiċi għax fl-aħħar mill-aħħar mhux lilek irridu naraw, lill-Malta tagħna tajba. Mela l-importanti għalija u jkolli dik l-assigurazzjoni, mela le, biex nara l-Malta tmur u tirnexxi. Mela, nagħlqu das-suġġett tal-Eurovision b'din domanda, għax imbagħad irridu ngħidulek affarijiet oħra. Għax inti minn dikinhar 'l hawn bqajt għaddejja u l-karriera tiegħek ma waqfitx fuq dak il-kanzunetta ta' kanzunetta ta' tliet minuti. Le, imma tidher li ġo fija kien hemm weġgħa għaliex anke l-mod Kif qed titkellem. Dik il-ġorra tul ħajtek kollha. Tul ħajti, dik hija għalija xi ħaġa li lili timmotivani għal kull ħaġa li nagħmel, għaliex illum il-ġurnata tant tgħallimt minn dik l-esperjenza li rajt, kif għadtlek, li kull min meta ġie wara kien hemm effett tajjeb pożittiv għall-aħjar, anki għal Malta. Mela, normalment min imur il-Eurovision u għena jdu jiġi mal-ewwel għaxra, sewwa, dejjem kellu sajf Milli jgħiduli n-nies, Igawdi l-emmul hawn ikanta, jalla, imma għal dak il-kant tant jitihom dak il-boost. Anki jiena kelli.
Hemm, hemm anke. Inti kellek xorta jew? U qed ngħidlek.
Għada. Jiġifieri hawn barra minn Malta u nies isegwuk, jiena għamilt karriera sa ftit qabel il-Covid mhux mill-Eurovision biss għax irridu ngħidu ngħiduha kif inhi. Jiena il-mużika studjajtha. Ġifieri mill-Eurovision u għax erbaħt kanzunetta Pop, Ma sirtx naf indoqq il-pjanu, jien għax kont studjajt. Jiġifieri meta mort nippreżenta ruħi u mbagħad u mort naħdem, raw kapaċitajiet li kelli akkademiċi u kelli minn qabel. All right, mela ħa nagħlqu tal. Mbagħad jekk tiftaħar xi ħaġa oħra, għidilha. In the meantime I'm having funnel. The funnel qed ngħidu. Cheers. Cheers. Ħa niftaħ. Għid xi ħaġa int, ħa nixrob jien.
Mela, ħa nfakkarkom biex tibgħatulna fuq il-WhatsApp il-kompetizzjoni, dejjem insaqsukom. Aħ kemm inħobbhom il-juices jiena. Bas tgħid xi ħaġa.
Biex issa bissim biex ħa tixrob int. Le, ħa ngħidilhom issa l-update. Il-WhatsApp tagħna 98127676, il-mistoqsija dejjem insaqsukom meta

Għax imbagħad taqleb dik, għax jiena f'Awwissu wkoll, imma Virgo. U temmen fija, temmen fl-oroskopju?
Mhix xi ħaġa ta' twemmin, però nara ma nemminx. Temmen li jseħħu dawn li toqgħod taqra l-istilel? Iva, ma
nemmen li fl-univers hemm il-law of attraction u dak li inti titfa' jiġi lura lejk. Jiġifieri nemmen li twilidt taħt silla li hija l-oppost tar-raġel tiegħi. U meta mort infittxa u hemmhekk bdejt nemmen, mort naqra tiegħu u għad hi ma jistax hu. Aħna, Leo u Aquarius, huma l-unika żewġ stilel li huma kuntrastanti u opposti u joħolqu friction u imma mbagħad hemm dik il-law of attraction li you know. U bdejt nemminha għax b'dil għoxrin sena immur infittex u ngħid imma dak kif qed jagħmel dawn l-affarijiet? Għax bil-fors. Sparraw. Dik l-istilla.
Sparat li t-singa, ma nafx għalfej. Għax għat tonqos.
Le, mux għalek. Għat tonqos dak għalek.
Lin. Tonqos. Mela ħana millek mistoqsija jien u batna il bas suġġett ieħor. Kantanta, avukata. Avukat. Avukat, avukata. Mux avukat. Avukat, avukata.
Mela ħana jdu ilom. Għax d-importanti. Avukat.
Mara u raġel jibqgħu avukat. Aħna ngħidulhom avukata, jgħidu ħafna nutara, nutara l-iktar toqgħod pereżempju, però nutar tibqa'. Kienu jgħidu wkoll avukatessa. Tabiba pereżempju mhux suppost teżisti. Tabib huwa it-tabib Dottor Nadet pereżempju, xorta jgħidilha. X'tippreferi minnhom? Kieku jkollok jgħidulek isma' trid tagħżel waħda minnhom. Bħala karriera professjonali jew jiena. Kant, preżentatriċi. Politika, politika. Politika nagħżel politika. Politika mhux partiġjana. Politika tan-nies. Jiena kont minn għalija li isek kellek esperjenza fil-politika. U forsi ma kienx daqshekk ta' sodisfazzjon minħabba anki ċertu nies. Jiena ħsibtek ħa twarabha l-politika. Le, politika isn't polis in-nies, jien nipprattika. Il-politika taqgħadli kollox meta tipprattika inti anke t-televiżjoni, anke radju, anke. Jiġifieri li inti twassal messaġġ. Politika hija policy bl-Ingliż. Policy.
Jiġifieri inti qed tfassal xi ħaġa u qed tħalli legat li fuqu jista' jimxi ħaddieħor. Jiena jinkwetani l-fatt meta xi ħadd jgħid jiena ma jinteressanix mill-politika u ħażin u jkun qed jirreferi għall-politika ħadra.
Il-politika partiġġjana, il-politika ta' kuluri, il-politika ta' reliġjon. Fir-reliġjon, politika, hemm il-politika. Jiġifieri inti dak li huwa tiegħek differenti minn tiegħi mela mhuwiex tajjeb. Dik x'politika hi? Dik politika diviżiva. Il-politika hija l-mod kif ngħix. Anqas Ġesù kellu l-politika tiegħu, li hija l-aqwa politika. Il-mod kif tgħix, kif twassal il-messaġġ. Jekk immorru għall-politika li nifhmu biha aħna, jiġifieri qatt narawk fil-Parlament Malti, Parlament Ewropew. Mhix xi ħaġa l-Parlament Malti. Kien hemm żmien fejn inti ħabbart li ħa toħroġ għall-elezzjoni. Imma għalfejn, eħe, imma għalfejn għażilt dak iż-żmien li għax kif qed ngħidlek tant għallmitni l-esperjenza tal-Eurovision li f'kull ħaġa li nagħmel ngħid isma' dan huwa ikolli ħafna domandi qabel ma nagħmilha mhux wara għax imbagħad tfattalha żorba wara. Jiġifieri inti f'dak iż-żmien mhux se niddejjaq ngħid isma' hemm prijoritajiet oħrajn. Kien żmien tal-Covid, kien żmien li t-tifla kienet qiegħda tagħmel l-O' Levels u mbagħad ġiet għall-A' Levels, kien żmien li ma poġġewx għall-eżamijiet u ħafna tħarbit. Meta ħriġt għall-politika, kienet dak iż-żmien li l-O' Levels ħadu l-eżamijiet tal-mock tests.
Kien hemm minħadha bi kbira li inti ħriġt mal-Partit Laburista.
Għalfejn għandek toħodha bi kbira meta hi, le, jiena. Li jaħodha bi kbira ġifieri. Żgur, nifhem. Imma il-link il-kop qatt ma stennewha li ħa tkun fuq il-lista. Għaliex ħassejt dak iż-żmien li tkun fuq il-lista? Dik waħda mill-iżbalji għaliex Lear. Hi ħadt id-domanda.
Għamlet perjodu, pereżempju, tippreżenta fuq net. X'għandu x'jaqsam. Le, mhux nippreżenta, qatt ma ppreżentajt. Kont qatt ma ppreżentajt. Jiena di biss ngħidilhom.
Kont inkun mistiedna fuq xi programmi. Isma', di biss. Pereżempju John Bandi kellu programmi wara nofsinhar. Di biss ngħidilhom fuqek. Jiena Malin, illin illi nafha, jiġifieri just hello. Għax dejjem kont nirrispetta, nara, apparti li mara sabiħa, għandek ċertu Politezza, kif tgħid inti? Ma nafx! You're smart, you're smart. Ġifieri, meta tarak, tgħid il-mara. Il-mera ma tgħidlix dawn l-affarijiet. Il-mera ma tgħidhomlix, bħalissa tgħidli li għandi t-tik. Pereżempju, ommi Alla jaħfrilha fuq hekk kienet tgħidli. Għax hi meta nkunu naraw it-television inhu hi, hi għalkemm ma kienx taf skola għax ġejja minn ġenerazzjoni illi skola forsi ma tgħallmux biżżejjed Għax ma kellhomx iċ-ċans immanda l-politika tat-triq u l-politika ta' qalba tajba u l-politika onesta u l-politika illi llum nitqu biha lil ommi kieku nsemmilkom x'kienet tagħmel meta tara riklam ta' tnejn qed jitbewsu. Hi ma dak iż-żmien kienet tipproteġina lilna u illum jekk wieħed jara t-tfal tagħna huma esposti għal kull pornografija pereżempju Ejja ngħidu ż-żgħażagħ tagħna, li jiena fl-opinjoni tiegħi xi darba nixtieq niddiskutuha, il-qerda ta' parti mis-soċjetà hija anki l-pornografija. Tajjeb, tgħidli x'għandha x'taqsam. Iva, psikoloġikament, inti taf, imma mhux dan is-suġġett. Jiena li se ngħid fuq Lynn, kelli ċans inkun ma' Lynn jiena. Kemm domna? Tliet kwarti nduru Triq ir-Repubblika. Iva. Billejl qed naraw id-dawl il-ġdid. Vera ħadt gost. Ħadna gost u ssir meta ssir tafek mill-viċin tinduna li inti dak li tgħid mhux qed tgħidu biex tirrexta imma tgħixu, tgħixu fil-verità. Ma rridx naħli ħin minn ħajti. Eh, u jien nibda Ma rridx naħli ħin. U għalhekk irtirajt bil-politika propju. Iddiskutejt malin, imma ngħidilha għalfejn għax dik ħadd jagħmluha. Imma jiena li forsi tweġġa lili li jiena li fil-politika u kelma ngħidilek, immettila lilek għalfej weġġawk, per eżempju. Le, le, jiena. Imma per eżempju, naħseb li weġġajt in-nies, mhux weġġaw lili. Inti ġejt f'kalamita. Li irtirajt.
U rrid ngħidilhom. Irrid ngħidilhom, sorry, ma waqaftek. Għax kont se ngħidlek.
importanti. Insista tajt, kif ġejt f'kalamita inti u aħna bil-qalb ħażinnik għax nafu li inti persuna brava, edukata u kont se ngħidlek x'kien qed tgħid ommi fuqek. Għax aħna nġibu nies mhux nisimgħuhom biss anke biex infaħħruhom sewwa. Għax hemm bżonn li l-bniedem idur u jisma', hawn inti tajjeb, bravo, hawn qed tiżbalji imma hawn tajba, hawn tajba, hawn tajba. Kienet tgħidli f'dil-mara nara, nara, Għalhekk, f'Orietta Berti, per eżempju, kienet tara l-mod kif tilbes, kemm hi onesta. Anke fuq hekk kienet tgħidli li din il-mara kif tilbes turini li hi serja. Għax huma, l-anzjani tagħna, omm u missieri, ommok u missierek, George, li għandhom ċertu età, Mhux se jitkażaw għax jaraw mara skullata. Ma tifhimnix ħażin, se tkun fejn il-baħar. Le, mhux skupru ta'. Jekk tkun fejn il-baħar ma kienet tgħid xejn. Imma li inti qed tagħti eżempju, anke l-ilbies, inti semmejt l-ilbies meta nsiefru biex nirrappreżentaw il-pajjiż. Jiġifieri daqskemm hemm nies forsi li jkunu ftit li jagħmlulek il-ħsara, hemm ħafna jammirawk ukoll. Hekk hu. U dik kienet minn waħda, ħassejt, dik kienet sitwazzjoni li ħassejt li kelli nilbes Allavolja kellhom arranġamenti u kienu diġà ġabu l-nies u, imma jiena ħassejt li la ma kinitx u kienet qed tagħmilli litteralment allerġija, mhux biss iddeċidejt jiena li ma nilbishiex by choice, imma b'mod naturali kien hemm repellent lejn din il-libsa li kienu tawni. Mhux libsa, biċċiet tal-ħjut. Biex ma ngħidx kollha. Bil-bra jidher u kollox ma kontx komda. Imma il-libsa, issa l-libsa tal-Eurovision. Issa, le, ma xirrid ngħidlek, l-eżempju, l-eżempju. Għal kuljum. Semmejt il-pornografija. Per eżempju, qabel niġu għall-pornografija, kif ġejt f'kalamita u aħna fis-sajf, hemm id-direttur tagħna Ivan Baldacchino li huwa il-manager ta' kalamita u manager huwa titlu għax jiena Ġieli daw jgħiduli kif ma mortx l-uffiċċju, imma jiena għandi fiduċja f'Ivan li qed imexxi minfloki jew inkella qed imexxi l-kumpanija tiegħi u fiduċja fil-ħaddiema. Jiġifieri jiena m'iniex dak it-tip li mmur indejjaqhom. Jekk ikun hemm xi ħaġa illi mhux sera sew, se hemmhekk se nieqaf u jarani kuljum. U jien ngħidilhom, ħudu qatgħa meta tarawni mhux meta ma tarawniex. Għax meta mmur sinjal li jkolli xi ħsieb Ngħaddi ngħidilhom hello u nitlaq. Imma jekk xi ħaġa sara ħażina, ħa jarani kuljum. Ekku. Jiena l-politika tiegħi, u ħa norbot dak li konna qegħdin ngħidu qabel, Imma sorry, wasalt għal di jiena, mhux biex nitkellem jiena, imma biex ngħid kif wasalt f'kalamita int. Fis-sajf imbagħad bdejna nsemmu l-ismijiet għax aħna ndaħħlu elementi ġodda. Affettwatek il-mummy mela mill-ilbies. Ii, ii, ii, Jina nimxi ħafna fuq li kienet tajti. Nimxi ħafna fuq li kienet tajti. U l-lum irrit nappella zazax kolla illi jisimaw minn dak li jgħidu l-ġenituri. Qed nisimaw jien u George u jiena bkejt f'dal ġimgħat meta rajt ritratti ta' ħbieb tiegħi li sirt nafhom ftit, oħrajn nafhom ħafna, li mietu b'suwiċidju jew mietu f'inċident tat-traffiku għax moħħhom kellhom l-inkwiet. U bniedem meta jaħbat, alright, jista' jkun inċident. Jien pereżempju meta qbadt bil-karozza għad ma kellix moħħi f'loku. Fis-sens, ommi marida ma kienx moħħi le. Taf kif? Issa meta aċċettajnik lilek, aċċettajnik, minn erba' ismijiet għadna le, link il-kopp. Sewwa, u fakkarni x'isimha. Kont pre-selected.
Eh, le, pre-selected minn Alfred Zammit, minn George, nisti għandhom l-esperjenza fisem it-telespettaturi. Però inti kif bdejt tippreżenta l-ewwel programm kien hemm xi ħadd mill-ewwel kiteb ħareġ kontrik u qed imma possibbli tafu l-artiklu. Oh, Forsi tinsemmuh ntu importanza, imma jien Hekk għedt, għattiha Marija miskina dil-mara. Imma kien hemm sensiela ta' anke il-pożizzjoni li naħdem fiha, qisni xi ħadd għajieli, mela jiena nidħol bir-recruitment bħal kulħadd, lanqas immur nitlob u nagħmel talbiet, ċertu talbiet biex xi ħadd jgħaġebha lanqas naf x'jiġifieri. Imma jekk jiena għandi l-kredenzjali u l-meritokrazija li tant tkellimna dwarha u nitkellmu dwarha, għalfejn inti għandek taċċetta li xi ħadd fuq il-media, u xi ħadd prominenti ta'. fuq il-media, jagħti u jalludi u jallega affarijiet li huma malafamanti u jiena nerġa' mmur lura mhux għall-ilbies, jiena mhux l-ilbies diċenti u mbagħad minn ġewwa nagħmel il-ħsara lil ħaddieħor. Jiena l-libsa ta' barra u l-libsa ta' ġewwa trid tkun tirrappreżenta lilek b'mod ħolistiku. U ħallejthom għaddejjin għas-sempliċi fatt li jiddispjaċini nara nies li forsi mhumiex daqshekk b'saħħithom f'ċertu sitwazzjonijiet f'ħajjithom, kif kont jiena f'ċirkostanzi varji, u jibdew jattakkawhom, jaffettwawhom u jkollhom jiefqu. U din id-darba għadt le, għadt din id-darba min qed jattakka ma jafx x'inhu jgħid, ma jafx kif inhu r-recruitment tal-Gvern, ma nafx kif qed jirrappreżenta lill-istituzzjonijiet jew anke l-segwaċi tiegħu u min ikun qiegħed isegwih anke fuq il-Facebook billi jgħid dawn l-affarijiet għax inti qed turini li qed tipprova tkun xi ħaġa imma qed tattakka lil xi ħadd personali u tħallat issues personali tiegħek li forsi għandek mal-istituzzjonijiet fuq Persuna ġenwina li dejjem imxiet kif suppost għandha l-permessi kollha meħtieġa tagħmel l-affarijiet b'mod li huwa ġust. Jiena ma nifhimhomx lil dawn in-nies. Ma nifhimhomx kif inti taħli ħinek tikteb artiklu mingħajr ma jkollok sugu u trid tgħaddi messaġġ ta' kwalità u li jara bidla. fis-sistema. Issa da x'bidla kien ħa jagħmel? Jien waqaft minn fuq kalamita? Le! Dan f'artiklu qal li jiena nassigura u jiena ċert li għandha l-permessi kollha meħtieġa, mela allura għalfejn qed tikteb? Għalfejn trid toħloq dubju? X'motivak?
Għaliex ġie mġiegħel? U qabel Lynn kienet forsi tifla naiva għoxrin sena ilu u ma tifhimx għalfejn qed iġagħluha tagħmel hekk u jgħidulha hekk u jgħidulha rasha iebsa, imma llum ngħid, Le, dik ir-ras iebsa għat-tajjeb importanti. Dik ir-ras iebsa u kont qed issemmi l-ġenituri u inti għandna llaċċi għall-mistoqsija għax m'għedtilekx liema rwol. Ir-rwol ta' ġenitur l-iktar li jtini sodisfazzjon. Għax dan kollu li nagħmel, jekk jien ma jaffettwanix b'mod pożittiv fuq id-deċiżjonijiet li nieħu bħala omm. Jien x'sens għandu kollox? Mela deċiżjoni tal-politika u minn hawn nixtieq nerġa' u tuni ċans u nirringrazzjakom ta' dan iċ-ċans li niskuża ruħi ma' min kellu fiduċja fija u rani bħala rappreżentanta denja tal-valuri u prinċipji tagħhom u għadni hemm u nibqa' hemm f'kull rwol li nagħmel xi min mfittxni jaf x'jien ngħid għax żgur Mela, jiġifieri l-inker kop ħadt Narawha fil-Parlament. Eh, mhux fil-Parlament. Iva. Eh, mela fil-Parlament jiena niddeċidi, mhux in-nies. Iva, jew in-nies jew Prim Ministru. Ħa narawk toħroġ għall-elezzjoni. Ma mhix xi ħaġa is-sitwazzjoni eh, kif qed ngħidlek ta' om dak iż-żmien ma ppermettitlix li jiena ma nagħtix priorità għad-dar. Elezzjoni oħra.
Ma nafx, ma nafx. Faħalli ġol fejn tiddaħħala. Le, jien nixtieq li x-xogħol li nagħmel ta' kuljum Ikun xogħol li huwa jekk nieqaf, jekk jien jiġrili xi ħaġa, jekk jiena kelli inċident, xi ħadd jgħid lil hinn b'kontinwità għalli kienet qed taħdem, din ġabet il-bidla. Ngħidlek xi ħaġa Alfred, imma dawwar kollox u mar f'suġġett ieħor. Aħna konna qed nitkellmu anke fuq fejn tidħol il-politika li forsi kien hemm min qal ija ara lil hinn. mal-Partit Laburista ħierġa u mhux mal-Partit Nazzjonalista. Allura, dak iż-żmien il-Partit Laburista bħal-lum għad kien l-aħjar għażla. Le, għal xiex il-Partit Laburista? L-ewwel nett jiena ġejja minn faċċi, minn familja li ħadmu ħafna fil-komunità. Jien għandi tliet sijiet tal-mużew u jiena il-mużew jgħidulu s-soċjetà tal-mużew. Kif nista' jien m'għandix soċjaliżmu? Qabel ma nikteb ismi! Xi kultant your, your, your reputation precedes you. Ekku, ekku, ekku. Fil-ħaġa li nagħmel kontinwament, irrid verament ngħid, jiena għal xi, xi skop, x'inhu l-iskop tiegħi li nagħżel din il-karriera tal-avukat, pereżempju? Eżatt, eżatt. Xi skop hu li nagħżel li jiena nirrappreżentak bl-aħjar abbiltà li nista' fil-professjoni tiegħi u mbagħad l-ewwel ma nħares lejn il-flus jew l-ewwel ma nħares lejn is-sitwazzjoni tiegħi jekk jiena hix ħa tkun tikkompromettini jekk nirrappreżentak jew le. Ġifieri hawn min ma jirrappreżentax ċertu klijenti għax il-pożizzjoni tal-avukat ħa tikkompromettih mal-awtoritajiet. Imma jekk inti dan ġie għandek, issa la ħadtu Inti trid tirrappreżentah in the best of your ability. Ma toqgħodx tgħid, għax dan hu kawża kontra l-Università, għall-argument, u jien għandi t-tifla u r-raġel u jien u da u fl-Università dawn ħa jagħmlu xi ħaġa lili bħala avukat, skużani. Mela allura għidlu le u tirrappreżentah. Isma', u fil-fatt waqt li tismagħha titkellem, Jekk hi ma ġietx eletta jew ma marritx, il-pajjiż tilef ta'. Mhux hekk. Nies bħal Lynn Kirk.
Eh, mhux hekk. Jiena x-xogħol li għadni li nagħmel. B'rispett kollu, nies bħal Lynn Kirkop li ma jkunux fil-Parlament, il-pajjiż qed jitlef. Mela int u jien u personali li spiċċaw ċertu politiċi li huma intelliġenti, min tilef? Mhux il-pajjiż tilef? Mela, infakkarkom li l-intervista kellha tkun ma' Doktor Lynn imma spiċċajt nintervista lil Alfred Lynn. Le, mhux hekk.
Wasalna fit-tmiem.
Jiena.
Lynn, tkellimna qabel u tkellimna magħha. Issa hi llum sfortunatament irkibt fuq karozza tal-linja li vjaġġat qasir mill-Belt sal-Furjana. Għax naf il-wieħed jien jirkeb mill-Belt sal-Furjana flok jimxiha, f'tal-linja, fil-fatt waqfek l-ewwel stage waqfek. Illum kellna vjaġġ mhux qasir, xorta konna nofs siegħa 'l fuq. Għax minn hawn għandna intervista oħra fiż-żona Marsa u rridu ntiru aħna t-tlieta. Imma d-direzzjoni qed tinfurmani Illi xtaqet tisma' iktar dwar il-pornografija ħsara li tagħmel u int taqbel miegħi dak li għidt hux vera perfettament, meta ngħidha ma' ċertu nies jgħiduli jiġifieri inti qatt ma rajt pornografija ngħidilhom mhux qed ngħidilkom hekk. Qed ngħidilkom hekk għax rajt ukoll bħal ħaddieħor. Imma iż-żgħażagħ tagħna llum qed jibbażaw anki l-imħabba bejn tnejn fuq dak li jara fil-porn. Grazzi George mela grazzi lil Kirkop. u ddeċidejna d-direzzjoni li trid tkun magħna programm ieħor biex nitkellmu dwar il-pornografija u l-effetti fuq is-soċjetà, ma speċjali ż-żar tagħna, u t-traffikar tal-bnedmin. Ma tkellimna xejn f'dan il-programm illum u għandna bżonn programm ieħor. Naħseb li huwa denju li nirringrazzja lilkom ukoll is-segwaċi kollha tagħkom U għalfejn kalamita? Għaliex kalamita jilqa u għandu ruħ soċjali, literalment, hemm il-messaġġ jasal direttament U mill-investigazzjoni u mill-informazzjoni kollha li naf jiena u li nkun għamilt dwar il-programm dejjem ħalla effett pożittiv u ta' żvilupp fuq is-segwaċi tiegħu.
Grazzi.
Grazzi ħafna, grazzi ħafna, ħafna ħafna ħafna. Għaliex Kalamita jibqa' viċin in-nies u għall-programm tan-nies u jgħix man-nies. Min-naħa tagħna il-Biskuttin li wkoll huwa t-tifel jew t-tifla ta' Kalamita u forsi forsi il-qoddim ikonna neputijiet tagħhom ukoll. Insalmulkom hawn u niltaqgħu

Beati Paoli Restaurant.